Basi bono omwanchi omorigereria igwe getaseni kia radio buna 102.0 fm nene ebiro binde ebiya ngokwarigia ase omorobio rito bwa basae ne chigosori omorobori ogochirekerera rituko ria Jumatatu ogochakera ensa gose chinsa ikomi chia maragoba ase togotwara chitaika emerongo ebere na is emerongo ene na isano goika ensemo ase togokwana chigosori chiaito. Rituko ria rero naende omwanchi omotegereri ngoku gose omorigereri ngokwarigereria ase e omorobori oiga rituko ria Jumatatu chire chitariki ikomi na isato chi'omotenyi oigo ikomi omwaka nokwe chilifu ibere na emerongo ebere na isano Aase torakwanere chigosori chiaito ande mono buna chiatikire ewikendi eye engima nche konkorokwa Geoffrey Ng'ong'o. Naende onye mbono okuumerana nevidio eye iga, eki ngogosaba nokonyara gosubscriba ase omotandao oito wa YouTube at Radio Vuna one o two point zero FM, onyare kolike naboigo nabo okonyara gotiga ecomment yao ororo tonyare gosanga ase oboamo buna enchera eyemo yogosuka bosio ase enchera eyemo y'okorigereria chigosori chiaito. Igo ngokwarire nomwanchi omorigereria ase entunda eye iga, eyio tenyare kokunera chigosori chiaito, na ntoimanyie amange iga tiyari nkwarigereretie omwanchi omorigereria amabereranio a a Safari Sevens nakorekanete weekend eye iga yaetete ase egetii kia Nyayo, boigo ntobwate amameranio ao ao ya enkoyo ime ense ya Kenya chingaki eh amameranio aria ya ODM at 20 nakorekana weekend eria yaete korwa rituko ria Ejuma. Naboigo nimbwate amaang'e korwa ase enkoyo y'abana abanyaroka ime y'ense, nimbwate korwa ase etimu y'omopira bw'enkoyo y'ense yaito ya Kenya ya Harambee Stars, boigo ense emeeri y'abasubati ya Harambee Starlets. Boigo ntochia gokunera amaange korwa ase chitimu ao ane mono chingaki echi iga chitimu chionsi birabo bire ase omotimoko, rikorwa ribagocha ase chitimu chie chinse kweroberia goikera nobosio bw'amabereranio ya World Cup Chiga gititimo ao chigenderete kweroberia boikeranu ase enchera ya amaamera. Nigo gokwarire nomwanchi omorigereria, Eri tonyare gosanga naye korwa bono goika omoerio, inche kongorokwa Geoffrey Ing'ong'o, omoroberi ore ase embeo nabasae ne chigosori, goika twakorire igo ngokwarigania. Nigo nte tochake ase obwango omwanchi omorigereria. Amaamera nigo ya Safari Sevens nakorekanete ime ense ya Kenya. Chingo ki amaamera neyio arorekanete koimokia ribera ritindi, Korwa rituko agacha getebere rituko ria ejuma eike eria ase egetiina ekia nyayo chingaki erenete ase entunda entang'ani kegima ase ase egeti eki kia nyayo, eh, eriomo eria rochekaine gose amamera nigo akorekanete ase egeti kia nyayo nomwaka bwe chilifu ibere na merongo ebere noyomo, chingaki amamera neyio akorekanete boigo ase egeti eki kia nyayo, Na eye nentunda yaye ya kane ne enyarete kwariganigwa ase amamereno ayio. Amamereno nigo achaka bene chitimu a oncho arenge ase amamereno ayio, naende ase amamereno ayio ya Safari Sevens nigo araye chitimu chia rugby ya abagosori batano babere kera ensemo. Ching'aki chitimu echio chiare konyara goikerana ime ense ya Kenya buna enchera emo y'okoirurukania ase amamereno ayio akorekanete ime ense ya Kenya, na chitimu chiare goikerana ase amamereno ne chitimu emerongo ebere, ching'aki chitimu ikomi na ibere chiarenge ensemo y'abasacha na ensemo y'abasubati echiarenge chitimu isano na isato, korende etimu y'ense ya Belgium yanyarete kwerusia ase amaaberania ayio aye maiga y'omoigereria omonene bw'egekosi ekio kia egosori ya rugby y'abagosori batano babere kera ensemo, na korwa ase ense ya Belgium Warren Abrahams gokwa rituko ria Ijumaa, eh, gekerire etimu eyio y'ense ya Belgium kwerusia ase amaaberania ayio nkore engiya. Na maiga y'amambera nigo kogosarigwa etimu y'ense ya Kenya ya Shujaas njiararetwe koba abanyangongo ase Australia ya Rugby ensemo y'abana abamura. Chingaki etimu eyio yaruete maiga na koyera ase etimu ya Shogun Chitraos ikomi na inye ase isano na ibere. Ing'a neba maiga y'etimu y'ense ya Kenya ya Shujaas korekana gochaka ase enchera ere mbe ase amaamerani ayio, etimu eyio nigo yanyarete Korwa magega nane mono okoyekora etimu eyio ya Shoguns chigori gose chitrouse ikomi na inya ase isano na ibere na kogora rikoba abanyagongo b'amamilioni y'omwaka oyo iga ya ya Safari Sevens. Ase amamilioni ya Safari Sevens amamilioni nanyore omoenso magega y'ekambani y'okoroisia ebinyugwa ime y'ense ya Kenya ya Tusker Ee, kobwatoka chisilingi chimilioni emerongo ebere na ibere gochia ase amaamerioni y'omwaka oyo iga, egento kiarenge eki'omoeso sana gochia ase amaamerioni ayio, naende agakeiga kayakonya amaamerioni goikerana ase enchera ere endonge. Chingaki nonya nabo etimu eye y'ense ya Kenya ya ya ya Shujaa ase yarorekanete gokore buya ase amaamerioni ayio akorekanete ime egati Kenya ase efainari yagosaretigwa abwo igo orabate otoribesorogetie ase obonge gose enchera yamo y'okorigereria amaamerioni ayio Chingaki baesogeti goikerana ase amabera egati echinse chiikerente ase amabera ing'ama ne ense ya Buganda, ense eria ya Zimbambwe, egati echinse chiria chinyinge chiikerente ase amabera neyio buna enchera yamo y'okwamerania ase amabera niyo ya Safari Sevens eyebwatete ime inse y'ense ya Kenya. Ase ensemo y'abana b'Enyaroka, etimu y'omopira bwe oyio rugby y'abagosori batano baberekerane ensemo ime y'ense ya Kenya ya Kenya Lionesses, Nigo ase entunda yabo yarorekanete kobogoria obonyang'ongo bw'omega y'okoyengera etimu neri ya korwa ase ense ya Buganda, chi trouse ikomi na inye ase ikomi, nero korarigwa boigo amamera ne koba abanyang'ongo b'amamera ne igo okorora ng'a chitimu chie ense ya Kenya ase entunda iga nchiroberetie goikeranu sana ase ogokori buya ase amameranio ayio ya ya rugby ya ya Safari Sevens akorekanete ime ense ya Kenya. Tokorwa abwo mwancho omorigereria nkominyokia eamase emo goika ase Amaamerainio ya Chicago Marathon ayio akorekanete eikendi eye etete ime y'ense ya USA. Omoganda Jacob Kiplimo narorekanete kobogoria obonyangongo bw'amaamerano eyio naende mono koya komotirirana ase Omokenya Amos Kipruto oyio ase entunda yaye oirete ribaga ria kabere, chingaki amotigete maiga ase chidakika nke igo, maiga yokoorokia amameranio gose koorokia okoamerani korwa ogotindika kegima ase amamereni ayio. Jacob Kiplimo, omoibori bw'ense ene ya Buganda, nigo airete chinsa ibere, chidakika ibere, ne chisekondi emerongo ebere na isato, ane mono Kobogorwa Obonyangongo bwa Chicago Marathon ase abogorete ekeogo kia Gold chingaki boigo Omokenya Amos Kiplimo ensemo ya abasacha achete ase ribaga ria kabere korende buna ense ya Kenya etogoteba ng'a mbuya mono ase omomioki oyio bw'ense ya Kenya gokora ebiasama amo ere neyio ya Chicago Marathon Ayio akorekanete ime y'ense ya usa abwo igoro maragoba naende mono o ense ya Kenya koba egati y'echinsa chiria chiakorete buya ase amaamera na eyio neba amega y'okoira ribaga ria kabere. Igo n'egati aria omwanchi omorigereria akorekanete ase ense ime eyio okominyoka. Naboigo ntori kweba omosae naro osoke korwa ase ense gose korwa ase ekaunti ya Kisii rituko ria Jumatatu gocha ase ense gocha ase ekaunti ya Nairobi Ee, aase abwate ekanga yogochia komera n'omorai bw'ensani buna rituko ri'Ejumaa, ase enchera yamo yogochengerera rituko ria Mazingira Day. Musa oyio naba ase erieta Caleb Ondieki, naba ase okorwa ase ekaunti ya Kisii, naende mono kobeka omokia kegima na kominyaka chikiromita chimia isato na ikomi na inye goika ase ekaunti ya Nairobi, aa, ase aira amatuko amatuko ane buna enchera eyemo y'ogokora chikiromita echio emerongo etato na iko, gose chimia isato na ikomi na inye, na iko ase ekaunti. Korende eganga yaye y'ogoikerana amo, y'okoimerana amo n'omorai bw'ense ya Kenya Omosike William Ruto, tachieti goikerana gekoreng'anigwa buna rituko erio nigo riarenge rituko ria Mazingira Day, naende korende neba taumerente n'omorai bw'ense nkorenge ng'a okwande goetera ase okominyoka kwaye, n'ebikora biaye, na. Abarai ao ao mbachie goesokia buna enchera emo y'okomosirana mono ase ogochia goikerania ase eganga yaye abwate y'ogochia korigereria gose gochia komia korwa ase omochie o Nairobi gochia ase omochie o Mombasa buna enchera emo y'ogoikerana n'eganga yaye abwate ande mono y'okorua obogokurera na ogosemia gochia ase eng'ana ya Omochando bw'obongo egati y'ebinto binde ebinge, abegete risoso gochia gokori buya ase chimbere echio, abegete risoso ochia gokora gochi gose gokoa minyochi komonya gocha ase ecounty ya Mombasa. Eye negati yaria omwancho omorigeri aminyoka na akorekana ase ensemo eyio kominyoka korende ne mega mega y'omosa oyio gosoka korwa ase ecounty ya Kisii gochia ase ecounty ya Nairobi. Eh nigo ayamochire kera ge ecounty ya Kisii ande mono goetera ase wizara ye chisemina aba ye ye chigosoria amo na abasae Naboigo egekoro mega y'okoyebwatokera riuko kegima gagoteba ng'a naganetie ogosiira gochia ase eganga yaye abwate y'okominyoka goika ase ecounty ya Nairobi ase amochirie eserekari y'ecounty ya Kisii goetera ase wizara yo chigosori ase keria atebire buna nebo mega y'okorika riuko etacheti konyora gosira konde gwensi ase nonye nabo yareire egati ebimo echanda eteire aase okominyoka okwo kwaye ase keri atabire buna okominyoka ande mono tamaete ng'a ensemo yokominyoka chingaki ekominyoka ase epaara buna eye elami natakere bikoroto bene biokominyoka ngorenge negati yebinto aeterete ase emechando ayanyorete ase engaki yesabari yaye korwa ase orogongo rwa gusii gochia ase ekaunti ya Nairobi korende ngorenge ng'a ase chimbero chiaye abegete riso korwa ase omochie o Nairobi gochia ase ekaunti ya Mombasa, inche chikoba ase enchera ere endonge nebe amaega yokonyora ebitango gose ebitango binga buna ebio naende ntore nogosemeria buna nachia gokori buya ase amaamera. Tokorwa abwo mwancho omo rigereria tochise gosoa ase enkoyo kidogo na egekorenge ere giakorekanete eikendi getari ekiiya naende mono kero ogwakwa gochia ase enkoyo ime ense ya Kenya, Chingaki omogosori omokoro bw'ekilabu kia MCF gose Mulie Children's Home gekogoseria ase ligi ya National Super League nkoreng'ina ombono gekogosoreria, omogosori Hillary Minudi nigo atogete gasirite obogima bwaye ase omochie o Garissa ama ega y'okobetwa emeyio omoyio ase enda yaye. Korende egento kerirete egekore ekio gekorekana ase ekaunti eyio ya Garissa nkeramanyekana goikera bono iga. Omogosori oyio nkoreng'ing'a iga arwo omwarimu Ee, na omosangererekano bw'abarimu b'echikuru chia seko- chia chi- chia chiprimary nogenderete ase ensemo ya Garissa nkorenge nwarenge nabarimu bande, korende magega y'okobetwa emeyio eyio nkeramanyeka negento obobeneke, eritwa mogosori oyio gosaganwa, chingaki asirete obogima bwaye kobwatekana nechingoma echi chimbe atigeretwe ase enda yaye, egento ande ake ekagere koirera koba ogokwa kwaye. Ase obwango omwanchi omorigeti ankorusia abwe, naende nkobeke bono ase egosori ane mono y'abana abanyaroka. Chika ki ligi ya kabere ime y'ense ya Kenya ensemo y'abanya- abana abanyaroka yaeranete eike endi eiga, chitimu ao aoncho ase oetageti ane mono buna enchera emo y'okominyokania ase ebimenwa bi'okorigi obonyang'uma bwe ligi ya kabere ense ime y'ense ya Kenya, na ane mono buna enchera eyemo y'okorigi ribaga ri'ogosoa ase eligi ene ime y'ense ya Kenya. ya Women Premier League ase chitimu ao chiachagete ekambeni yabo ase ebimino bia gosaritwa gwe kende iga yaetete aanto aroche chitimu ao oane mono korwa etimu korwa ase rwongo rwa Gusii etimu ya Shabana Starlets negachie chitimu chia Soeta ase ekambeni yogochaka bene esisoni omwaka bwa echirogo bibere na emerongo ebere na isano omwaka bwa echirogo bibere na emerongo ebere na isano na emo ase goikera bono iga chitimu chiagete egekamago bene ase esisoni eyio enyia Chingaki chi'etemu ao chiasoete gati buna enchera eyemo y'okoirurukania ase ebimina na eyio ase ekemeneno kia gosaretigwa abwo igoro ase ekemeneno kie eligi eyio ya kabere me ense eya Kenya ase ensemo y'abana ba Subati. Etimu ya AFC Leopardeses nigo yanyorete obobuya bw'igoro y'amase bosa chingaki baye kominyoka amo na etimu ya Tuku Ravens. Chingaki etimu ya Diani Queens yanyorete obobui bwe chigori ibere ase bare kominyokana ne etimu ya MTG United. Chingaki etimu ya Iron Ladies ya anchanete makali yokonyonsania igoro ya Maasem amo ne timu ya FC 105 Nini Farm Starlets. Niga timu eno biri mwanche omorigereria bianyarete gokoreka ne weekend eye iga yaetete ase ligi eye ya kabere ime ense ya Kenya ensemo ya abana basubati. Ase korigia buna eligi eye nigo yachagete bene. Ee, na goakeka amagoki aya chingaki chitemo a ochererekane gokora ebiaso ebimenene ebio ase korigereria buna etimu eria ya AFC negati ye chitimu chiria chiakeire gokosa na gotira korwa ase eligi eyio na gosoa ase eligi enene ime y'ense ya Kenya egati ye chitimu chinde chinyinge chiakeire kogoka kegima neba netimu yaito korwa ase orogongo rwa Gusii ya Shabana Starlets eria yachagete bene ekambeni yaye na oise korigereria eligi eye niyarorekane gotwara okoamereria sana chingaki naende ebwate Ribaga ria bene kwa abagosori abake boko gose abagosori ba naanemo na bana banyaroka korwa ase chinsemo ao bakoegwa ribaga ri'okorokia ebiago biabo ase engoye eyio ya abana abanyaroka. Boigo eligi eria ya abana abanyaroka ase eligi ene ense ya Kenya goikera bono nigo eligi eye nigo egenderete koimokia amaberero amatindi, chingaki, Eliga eyio yachakete gose yasoera ase ewiki yasoete ase ewiki yaye ya kabere magega y'ogochaka eikendi eria eetete. Goikera bono iga oise korigeria omochoko bw'eliga eyio etimu ya Vihiga Queens okorora ng'a naende yairane ase chinchera chiaye chiaye chia magega chingaki yarorekanete goikaransera sana engoye y'ense ya Kenya ase ensemo eyio y'abana abanyaroka. Goikera bono iga nigo egendererete koraa magega y'okogoserwa emenwa ebere chipointi isano na emo. Ee, aase nyonsi tichigori sana goikera bono iga, naende ase korigereria enchera etimu eyio ya Vihiga Queens yachakire ekambeni yaye esese neiga, na bakorora ng'a esa egerarete nigo ere entindi, neba gegaasi ende konyora okoamereria ogotini korwa ase chitimu na chiria chiabo Kenya Police Puli- Pullets, etimu eri ya Trinity Starlets, etimu buna eri ne eya eya Ulinzi Starlets egati ye chitimu chinde chinyinge, na oise korigereria neba ne etimu buna eri ne oise korigereria etimu buna nero eya Kibera Soccer Women, Ee, nero bado bado okora ng'a binto mbiraba buya ase ensemo yabo. Oise korigia buna eseason eria basumbuete sana goika gokora ase ribaga ria kabere, eh, nkorenge ngoikera bono iga magega y'okogoseria emenwa bire goikera bono iga etimu eyio ebwate epoint eyemo yoka ase yakurigwe ekemina na ekemo. Oise korigeria bono iga chitimu echio nchigasane goetiria buya sana, oise korigia buna eria ya pi ya etimu ya ya ya Kenya Police Bullets. Ee, nero nigo ase negwetie eri sana bosio bwe magesi Jock Oslim nobire ase ligi yabo enene y'ense ya Kenya y'abasubati chingaki yachaka bene ase eka gie chiiki bire chiaetire, ee, na ase amachibu y'ebinto biagosaretigwe agwo iko ase eikendi eye etete ase obwango kobirigereria ase chitimu chiria chianyorete obobuya ase ebiminino biabo chingaki nagotebire buna chitimu echio Cherardi SIG Ntindi kegima Emaiga ye season egochaka bene egati echitimu chiria chiarorekane gokora ebiya ng'a mono etimu neya Ulinzi Starlets eyio eyengerete etimu ya Kisipet Queens gori inye ase bosa na nkorenge eke ne egati yebinto biria biarorekane gose egati yechitimu chiria chiarorire esegi entindi sikori etimu neya Ulinzi Starlets inchiarikia abagosoria abaya sana ase echiria okogora na kogonia abagosoria chingaki yanyara konyora obokoreri bwa abagosoria bemiaka emeke kegima Naende ngaete ng'a okorache koba ogosemeria gochia ase amatuko aria bosio ase timu eye igokori buya ososo ase ekambi y'ekilabu ya Kisumu All Starlets eh, nkiabeterereti makari okonyonsesa nchigori ibere ase ibere ekemeneno kiarenge ki'omong'uso sana chingaki bare komonyakania amo netimu ya Soka Assaciants ase ekemeneno kiabo kia eligi enene y'ense ya Kenya ekemeneno egati ebimeneno biria bioerenegetie okong'usana ase ensemo y'okorigia chigori goikera etimu echi gose chitimu echi chibere chikabakana epointi eyemo eyemo ase ekemeneno ekio kiagosoretigwe ase eligi eyio yaba yabasubati. Nigo etimu ino biagosoretigwe abwo igoro, chingaki rituko ria Jumamosi boigo eligi eyio tacheti gotigwa magega, yarorekanete gokora buya gose chitimu chiarorekanete koirukania ase ebiminano. Etimu ne eya Kayole Starlets, goetera omogosori Ashley Sigwaso nigo arenge egati y'abagosori bakorete buya ase ekemeneno kia rituko erio, Maiga aria kwanyonsire timu eyio egori ya chitaiga chi'omoerio eyio yaepainekete chipointi isato ase ekemenyo kiabo bare kominyokania amo netimu ya Gideon Starlets ase baye korutwa chigori isato ase ibere, egatibi bino biorekanete boigo kong'usana ase ensemo y'okorigia chigori na gotwara omong'uso igoro kegima. Ase ensemo eyende, etimu neria Kenya Police Bullets, okora naende yang'eire korari ere eganga bene y'okwegera obonyangongo obwe

Eyio egenderete kwe gose kwe kombwane mono maega ye season eria korwa ase obwoba bwogoiki korwa ase ligi eye ne ense ya Kenya ya Basubati me ense ya Kenya. Nigo atiari omwanchi omorigereria akorekanta ase ligi eyio ne ya National gose ase ligi eyio ya Basubati ere ligi ene ime ense ya Kenya ya FKF Women Premier League chingaki egenderete kobwata nse kegima. Ee, maiga y'etimu eye, gose chitimu ao agokoreka na gokora ebiaso ebimino nebio, chingaki echinde chiarorekane koraria esegi entindi bosio bwa esisoni eyio egandete kobwata nse kegima chingaki eligi eyio ase erasiki yaye ya kabere naende mono bosio bwa okokoribia. Oise korigereria etimu buna eria Kayole Starlets maiga y'omogosori Ashley Shiguaso Okore buya nane mono koyenekeri timu eye nigarareti koba omogosori omuya bw'ekeminano chingaki ntagete mwanchi omorigeri toigwe buna agoteba ase atabire buna ee eganga yaye nokobeka buna ngokonyare timu eye gokori buya ase ebiminano ao ao bie ligi eyio yabasubati mense ya Kenya nane mono gokonya timu eye yaye ya Kayole Starlets koriki amachibu are amaya Ase keria atabire buna nigo oboteneneri bw'ekilabu ekio bwasene gokora ebiabu nenchera emo y'ogosiria ekilabu ekio.

chingaki nonya nabo amaiga y'okonyora ribaga ri'okorangerigwa. Nigo bono omogosori oyio arachie kobwatana n'abagosori bande ase ekambi y'egekosi kia Harambee Starlets, buna enchera eyemo y'ogochia korangeria gochia ase egekosi ki'abanto abanene erio kweroberie gose ebiminwa bi'okorigia ribaga ase ekombe kia Wafcon eki kere egi'okorigia ribaga ase engo y'orogongo rwa Africa. Chingaki etimu y'ense ya Kenya ya Harambee Starlets erachie kobekana biaramo n'etimu y'ense ya Gambia

Orogongo rwa Africa enkoyo ya Wafcon. Nkorenge ng'a korwa ase ensemo y'abana abanyaroka nara y'omwanchi omorigereri nabwate ase bono, chingaki ntete nkoirema ase moika ase eligi ya National Super League eyio ere eligi ya kabere ime ense ya Kenya, chingaki tokong'usa bosio tokong'usuka bosio naende mono magega y'okonyora gose y'ogoikorwa igoro y'amaase gosamana etimu ya Kibera Black Stars abwo igoro ase egetii. kia Hope Centre Grounds ase ensemo ya Kawangware. Omwegeri omonene bw'egekosi nekiamo Michael Olunga Football Academy omwegeri Charles Bruno nigo atebire buna abasae baye mbagenderete kweroberia boikeranu ane mono chingaki echi iga babegete eriso ase ogochia gokora ebiya ase ebimino ao ao chingaki abatogiri kera gene ebamo iga yogoikorwa egori amo ase gose nigo atebire buna

Gose korigia rineba na amatuko amenge chingaki etimu ya Kibera Black Stars yare kobekana ebiara amo na etimu ya Shabana ase omochie o Nairobi, tari raisi etimu ya Shabana yaye korosia pointi chionsi isato ase etimu eye ya Kibera. Lakini nkorenge ng'a omoigera omone bw'egekosi gia Mofa Charles Bruno nere negati y'abaigeri babwate obomanyiri kegima ase ligi ya National Super League, neba amenge y'ogosoa ase ekilabu eye kia Mofa, naende ase komorigereria ng'a omogosori oino are ase egati y'abaigeri ase etimu y'omopira bw'engo y'ense ya Kenya. Eri y'abana abanyaroka. Nigo bono omoegeria oyio Charles Spurgeon atebeire buna nare nokwegena buna nachie gokera ege gose iga okore buya, ee, neba amaiga y'ogoikorwa ase ekeminyo kiabo kia gatato ki'eligi ya ya National Super League, ere eligi ya kabere ime ense ya Kenya. Abwo igoro, maiga y'ogoikorwa nigo atebeire buna. Nari nokwegena gochia bosio nache koenda koira etimu eye gokore buya chingaki eligi eye egenderete kobwata nse kegima omwancho omo. Rigereria eligi ya National Super League naende ere ligi ya kabere ime ense ya Kenya, chingaki bono eligi eyio yagenderera kobwata nse ase ekiya eye ya gatato ase korigereria buna eligi eyio goikera abwo niga chitimu ao nigo chigenderete korokia omochakano ore omuya kegima ase eligi eyio ya National Super League naende ere ligi ya kabere ime ense ya Kenya. Chingaki etimu eyio ya Mofa ase entunda entang'ani kegima ase eligi ya National Super League yanyorete ogoikorwa kwayo ogotang'ani. Chingaki yachaka bene ekambeni yaye ase enchera ere endonge, magega y'okobua emino bia ebitang'ani bibere naende mono kogenda koraya eligi eyio ase enchera ere endonge goikera bono iga. Etimu eyio ase bono nigo egendererete gokora bionsi korigia emino bia gosaretigwa buna abwo igoro. Etimu eria ya Forging Sacco yanchanete Makariu Gotanyosi amo ne etimu ya Nzoia Ching'aki okorigereria ekemeneno eki gati y'etimu ya Nzoia amo n'etimu ya Forging Sacco. Etimu ne ya Nzoia nigo egati y'echitimu chia chitimu chinkoro kegima ase eligi na naende buna ase engo eye y'ense ya Kenya, na timaeti ng'a ogotakori kwaye buya okwirana ase eligi eye n'ense ya Kenya timaeti nge ebitango mbire bi ebi. Lakini nkorangi ng'a okobora kw'ebitoki nigo gati ebinto birire chitimu buna eyio ya Nzoia goterana ase eligi eye n'ense ya Kenya, enyore ng'a amatuko amaya iga etimu eyio yakumete sana Ngiabwate abagosori bachete enguma, naende negatie chitimu chiare konyora ogosira kegima ime ense ya Kenya, naende chiararire aba chiarerire abagosori abange sana, eeh egatia buna omogosori Boniface Mushiri, eeh ase bono okoegoseria etimu ya Ulinzi Stars, naboigo omo okogoseria etimu y'ense ya Kenya Harambee Stars, egatia abagosori bagosete etimu buna Nyanzoia, na omogosori buna omogosori eeh o o gose omogosori bw'amatuko amaega oyio ase

Okorora ng'a nero yaiyengerete koreama ase bosa chingaki etimu eye ya Nairobi City Stars yairane ase chinchera chiaye chi'obobui, inyoru ng'a ekeminto kiabo egetang'ani etimu eye ya Nairobi City Stars nigo yaikoretwe, na nkorenge ebiminto biaye bibere bikobwatania bono yanyorire obobui naende ebegete risasi okorina ase eligi ya enene y'ense ya Kenya ya eligi ya Sportpesa Premier League, chingaki etimu eye egetio korwa ase eligi eyio. Ogosika bosio etimu ya Kibera Black Stars buna nakomanyia yayengerete etimu ya Mofe koreama ase bosa Chingaki timu ya Migori Youth ya yengerete timu ya Kisumu All Stars chigori ibere ase emo isiko riria ine derby na nekemeno kiabwate omong'uso sana ase engaki timu ya Migori Youth nero ere gati yechitimu chigokora buya sana ase ligi ya National Super League naende chiakere gokotira korwa ase ligi eyio goikera bono iga ase ekemeno kende timu ya Mwatate United nigo yengeretwe amo ne timu ya MCF chigori isato ase bosa na oisiko rietimu ya Mwatate United nero negati yechitimu chiabere ase ligi eyio neya ya National Super League ase engaki entambe, chingaki nero yaengeretwe chigoro echi isato ase bosa, ee, naende okorora ng'a bado bado timu eyio teri eroberi boikeranu aande mono gochia korigia chinchera ebwenerete gochia gwe eroberi boikeranu gose bw'emineno ao bi'okorigia ribaga ase ogosoa ase ligi ene ense ya Kenya ya Harambee Star- gose ligi ene ense ya Kenya Sportpesa Premier League chingaki ligi eyio egenderete Kobwata inse kabisa kabisa kabisa kabisa nigo ati ebimina biria biagosorete omwancho omotegereri ase eligi eyio ne eya National Super League. Tokorwa abwo korwa omwancho omorigereria torigereire ase eligi ene ense ya Kenya, ekebina ekemo nkiagosoretigwe weekend chingaki etimu eri ne eya oise korigereria ekebina ekiagosoretigwe weekend ase eligi eyio enene ense ya Kenya ya Sportpesa Premier League

Nkorenge ng'a goikera bono iga iiko yaikorurwe ekeminto na ekemogioko ase emeno buna eyagosoirie, ekabua ekeminto na egati y'etimu ya Mara Sugar, na bono eke nekeminto kiaye gia kabere yanyorire obobui ase ligi ene ense ya Kenya goikera bono iga. Ching'aki yayengerete timu eye ya Kakamega Homeboyz ase eligi enene y'ense ya Kenya na egati y'ebimeneno binde biagosaretigwe ase ligi eyio enene ime y'ense. ya Kenya. Tokore gomwancha omorigereria tosoo ase amambera niye ODM at 20 eh, ayia korekanete rituko ria Lamisi, rituko ria Ijuma ase county eria ya Mombasa boigo na amambera naye gochireta chitimu inye chinene ime ense ya Kenya egati yabo ne etimu ya Shabana korwa ase orugongo rwa Usi, etimu ya Gor Mahia, etimu ya FC Leopards naboigo etimu eri ne ya Bandari eyio are kwarigia ne amambera naye bene. Ase ekemeno kia gosara rituko egetang'ani kegima etimu ya FC Leopards nigo yancharete makari yogotanyonsania amo ne timu ya Bandari, chingaki timu ya Bandari yayasogete ase enchera ye chipenalty, chingaki timu ya, ya, ya AFC Leopards yatugute chipenalty ibere, ne timu ya Bandari ekaororekana konya onsi chionsi na koyacha ribaga ase entunda yabeire bosio ase basoete ase entunda ye fainali ase bachete komena ne timu ya Gor Mahia eyio yayasogete timu ya Shabana aba iga yogwanchana makaria okonyonsana igori amo ase emo.

Eh, nkorenge ng'a maega y'ogosokurwa ase amaminanio ya ODM at 20, omwegeri obo ase omonyakerogo bw'ekelabu kia AFC Leopards Boniface Ambani bwesokiri inane mono komochinchera egati y'abanto bagenderete gokoria bagenderete koikeria inane mono ko- koira ribaga ri'okoimanyekani goetera ase ekilabu ekia AFC Leopards ase goteba buna abanto mbareo bang'eire gotumeka buna gesasu ase oboteneneri bw'ekilabu ekio kia AFC Leopards orekane koretwa kobagekana ase egekosi ekio chingaki nonya nabo atebire buna igati y'abanto bagenderete komokwana ase emetandao y'ekerero nigo babwate eganga y'ogosaberera n'ekilabu ekio kia AFC Leopards naende mono komosareria erieta chingaki atebire buna goikera bo nigo ekilabu ekio ngenderete kobeka emeroberi y'ogokora ebiya ase ebimina ao bi'eligi ene ense ya Kenya ase keria atebire buna igati y'abanto bagotumeka emetandao y'ekerero buna enchera emo y'okoimanyekania goetera asare goika batiga ebinto ebi birimo rioka Chingaki nonya nabatebirie buna eganga yaye nokoreta ekilabu ekio kia AFC Leopards amo ande mono na kobabaena ekeminangoirani kere chinchera chiaye chia chiri chi'amatuko amaiga. Chingaki atebirie buna ase ekeminana kiabo ekere bosiko bwabo nigo babegete erisi ase ogochia gokora ebiya ase ebiminano bire bosio bw'eligi eyio. Togotigera ase amabera eyio odiye omwate 20. Omogosori omokoro bw'ekilabu kia FC Leopards bado omogosoria Levis Opiyo ase bono ogogosoria ekilabu ya Bandari otabire ng'a gese akagwete ase ekambi y'ekilabu ekio gia gia Bandari nigo aigwete buya naende okobera kwaye ase ekilabu ekio gia Bandari negati ebinto agokerete kobera neba mega y'ogosoka korwa ase ekilabu inyori ng'a omogosori iga asoe korwa ase ekilabu kia FC Leopards omochakano nyuma y'omochakano bw'eligi eyio otarachaka. Chingaki aya ogosoa kwaye ime y'ekilabu ekio gia Bandari kwabere kw'eng'encho naende buna gekonya gogesokia ekilabu ekio gia AFC Leopards ase amaminani ya ODM at 20, Chingaki amaminani ayio abwate ase ime y'ekaunti ya Mombasa chingaki ekiama gia ODM kiare gochengera emiaka emerongo ebere ase egesaga echa ime y'ense ya Kenya naende buna omogosori oyio Opiyo koba egati y'abagosori bakorete buya ase ekeminino kia eligi gose ase amaminani ayio Yehudi emo 20 Toise korigia ere mwanche omorige rime na mbere bosio iga iga ase eki eiga ere bosio aise korigia ase league eyio ya Sportpesa Premier League chingaki ebimene birache gosoa ase entunda yaye ya gatato Etimu ya Kakamega Homeboyz nebekane biara rituko ria Jumatano amo na etimu ya Bidco United Chingaki barachie kobekana ase egati gia Bukungu Stadium gochia kera chinsa isano na ibe isato chia bono gose chinsa isano na isato chia omogaso. Etimu ya Shabana abana banga mbayearigana na etimu ya Posta Rangers ase ekeminino kerachie kogosorigwa ase egati kia Gusii Stadium gochia kera chinsa kianda chia omogaso nkorenge ng'a negati ebimino birachie koberekana naende buna koba ekeminino na egetiindi kegima ase eligi ene ense ya Kenya oise korigereria etimu eye ya Shabana goikera bono iga nigo egendete koraa eligi ene ense ya Kenya ne chipointi isano na ibere gokobatigwa ase oboang'e ne timu ya Posta Rangers boigo nero ekoendete koyebwate etimu eye ya Shabana ase oboang'e kegima ase eligi ene ense ya Kenya na boigo ne chipointi isano na ibere korende etimu ya Posta Rangers nigo ebuirane etimu ya Shabana ase obonge bwe chigori igo negati ebimino biakeire gokosana gochia koba ebitindi kegima ase egetii kia Gusii Stadium

Neba amagega ya seseni ere gokora ase ribaga ribe kegima ri'oboiki gocha ase ligi ya kabere y'Imensi ya Kenya National Super League korende goetera ase obomanyi bwaye omwegari Sammy Omoro Pamso ogakonya egekosi ekio iga Posta Rangers gotigara ase ligi eyia n'ense ya Kenya naende ase bono nigo agendete gokera buya kegima erio kogenderera gokore buya ase ebiminano ao bie ligi ene ense ya Kenya igo negatie ekemeno giake ere gokosana gochia koba egetindi kegima ase ligi ene ense ya Kenya ekiegere bosio rituko ria Jumatano, ekeminto kende kerache koosoriwa etimu ya Murang'a Seal nechi kobekana biaramo netimu ya Sofapaka gose Patoto ba Mungu ase egetii egia gia Sportpesa Arena gochakera chinsaki ande chia mogaso rituko erio erio ria Jumatano chingaki boigo. Ekilabu keria kia AFC Leopards kerache kobekana biaramo nekilabu gia Bandari ase entunda yende ase egetii kia Nyayo gochakera chinsa ikomi

Ase egetii keria kiabo gia Sportpesa aroro negochakera chinsa ikomi chi'amarego obe mwana chui gose inkwe mbache kobekana biare amo netimu ya KCB ase egetii kia Nyayo gochakera chinsa ikomi rituko ria Jumapili chingaki etimu ya Shabana ase ntunda eyende erache koyarera netimu ya Mathare United ase egetii kia Gusii Stadium gochakera chinsa isa na ibere rirabe rituko

Ee, eyio ekebwate etimu ya Mathare United. Nebanto rateba ng'a etimu ya Mathare United nenkera lakini ase ebirengo bia etimu ya Shabana naende ase koreng'ana negetii eki ekeminto eki kekoariganigwa ase egetii kia Gusii Stadium, echi ne chipointi nkorengie ng'a Shabana tekwancha gochibwatoka rahisi iko na e eraundi eye yokoamerera iga ase nekoreta ase ligi ene ense ya Kenya nigo kore ogotindia kegima na yararirie esegire ntindi sana gochia ase chitimu chinyinge ime ense ya Kenya. Ase etimu ya AFC Leopards Goikera bono iga, timu eyio teranyora bobuya ase ekeminano gose teranyora bobuya chingaki boigo. Etimu ya Sofapaka teraba iga ekonyora bobuya, na etimu eria ya Tusker goikera bono iga. Echi ne chitimu chichige ase naende korigia obobuya ase eligi ene ense ya Kenya ne etimu eria ya APS Bometa. Eyio nkorengi ng'a ekeminano kiaye kere bosio nigo ebwate etimu ya Gor Mahia, na binto mbigochi kobabera buya igo, ne etimu ya Kariobangi Sharks boigo. Nigo ekare kobekana biaare netimu eye ya APS Bomet ngaki etimu eyio ekare gochia korigia obobuya bwayo obotang'ani ase egete keria gia Kasarani Annex rituko neria Jumamosi eyio kegocha. Igo eligi enene y'ense ya Kenya tari ligi egokorire gose reraundi eye yarorekane koimokia ribera ritindi ne chitimu nchigendererete koeroberia boikeranu bosio bwa okorigia ribaga ase egekombe ekio Naende mono kobua oria obonyango bw'esisoni omwaka bwa chilifu ibere na emerongo ebere na isano omwa isano na emerongo ebere na isano na emo ase eligi eyio ya Sportpesa Premier League, naende buna nakomanya omwancho omorigereria yaba gegochenchigwa erieta korwa korokwa eligi ene ya ense ya Kenya ya ya KPL naende bono ase bono. Iga ekomanyekana buna eligi ya Sportpesa Premier League eiga mega yokonyora ogosira korwa ase ekambani eri ya Korondo na eya Sportpesa. Na egati yaria mwancha omorigereria agendete gokorekana ase ligi eye ne ense ya Kenya eh, ase obwango timaeti ng'a ng'ai ogendete korigereria omoroberi oiga bwa abasae ne chigosori korwa naende onye bono okorigereria omoroberi oyo ritang'ani kegima, eki ogokora abwo nyare gosubscribe Onyare goshare elink eikere abanto abange erio tonyare koemanyia chigosoria ase oboamo, naende na mono onyare gocomment iga buna bwoti ecomment chiago nabo okolaika buna entemo ya ogosuka ase oboamo. Tokorwa abwo tosoe ase egekosi gi'etimu y'ense ya Kenya ya Harambee Stars, egekosi ekio omwancha omoriga erenge asoka korwa ime y'ense ya Kenya, gegasoa ime y'ense ya Ivory Coast chingaki. Iyia ase ime y'ense ya Efirikosti rituko ria Jumamosi, aase kera oiche gochika gose ekeminwe kiabo abua nkio gi'okorigia ribaga ase ekombe kia World Cup, ekeminwe kiabo kerabe eki'omoerio, chingaki barache kobekana biara amo n'etimu ya Efirikosti ase ekeminwe kiabo gia okorigia ribaga ase ekombe kia World Cup, kerabe ekeminwe kiabo ki'omoerio kegima aase erombe eyio ya. Efu chingaki etimu yense ya Kenya maiga yokonyora obobuya bw'igori ime ase bosa korwa ase etimu yense ya Burundi chingaki eye bayengera egori yanyosetwe nomogosori Wesley Ogama oyio ogendererete gwokia chinsasi sana ase ensemo y'obosagani bw'etimu yense ya Kenya y'omopira bw'enkoyo. Bono etimu eye noere ime ense ya Ivory Coast gose ekeminio kiabo ki'abaanki. Nonye nabo aba abanto ao ao mbagenderete koyakera Ee, ekoko, chingaki bagendete kworokia okwegena kwabo buna etimu ime echi'ogokora ebiya egati y'abanto baria bararekanirie kowa etimu y'ense ya Kenya okoboko okeima ase okobweka emenwa kia bwankio ng'amo n'etimu y'ense ya Gabon ase obwamo. Ere omete noire mega y'ense ya Kenya buna enchera yamo y'okobakonya gosoa ase egekombe kia World Cup. Egati y'abanto bande baire etimu y'ense ya Kenya gochia gokora ebiya ase ekemenwa kia bwankio ng'amo n'omogosori omokoro bw'etimu y'ense ya Kenya ya Harambee Stars, Naboigo okegosoretie ekilabu kia AFC Leopards omogosori Charles Okwemba oyio okotebirie buna etimu ya Kenya ya Harambee Stars nare nokwegena nkobwate ekemenwa kia bwankio chingaki atebirie buna etimu eyio negati ya chitimu chia kere kogosana gokora ebiya ase emino oo oise korigiria ng'a gesa omoigeri Ben McCarthy aira chinkoba bene chikoyegeria etimu eyio etimu eyio yarekane gokora ebiya ase emino oo nkorora amamerero neria chane yakora ase chikota fainali yanyora obobuya ase emino oo. Ee, naende bono abanto ao abaarorekanie kworokia okwegena kwabo buna etima eyio, gesaini ore omoigeri Ben McCarthy yaarorekania gokora ebiya ase ebiina biabo, nao naye oise korigia ore omwanchi omorigereria. Ase amatuko abwo ango iga etima eyio yaarorekania korika amachibu are amaya, na ekemenyo kia mambia. Etimu ya Ivory Coast nemeete ng'a ngeri raisi iga esibare n'etimu ya Kenya, nigo egenderete gotumeka ebimiina na ebiria ane mono ebi biatigarete bibere ekeminana egati y'ense ya Burundi amo n'etimu y'ense ya Ivory Coast buna enchera yamo y'ogoetieria bosio bw'amaameranio ya y'orogongo rwa Africa ya CAF agochoka korekana ime ense ya Kenya kobwaterana nense ya Tanzania amo nense ya Buganda chingaki bono ekimeno kia bwankio ngeri raisi ekerache kosorigwa chinsa ni chinsa ninye chia botuko e chinsa chirabe chia Africa ya mocha naende mono chingaki etimu yense ya Kenya egasaini gwakerwa ekugo kegima na enga yokogwa ime yense eyio ya Ivory Coast rituko neria. rituko neria Jumamosi, buna enchera eyemo y'ogochia koakerw- go- kogosera ekemeneno ekio kia okorigia ebibaga ase e- egekosi ekio gose ase egekombe kia World Cup na bamanye iga etimu ense ya Kenya go- koba egati ya chinsa chitachi korwa nachirera ribaga ase egekombe ekio. Chingaki bono ayagendete korwa ase ekambi y'egekwasi ekio kia Harambee Stars, omogosoria korogosoria ase ensemo y'oroba rw'okorio, omogosoria oronyonyi, ore Onyango, nigo arachie kobora korwa ase ekemenwa kia bwankio magega y'okonyora egesusuro kia omopira oyomo, chingaki omogosoria obegete ekambi yaye Mensia Norway, okogosoria ase ensemo y'ebegi anyorete rieroka riaye ya kabere. Ching'aki chi'ekemeneno kia eligi gose gi'okorigia ribaga ase ekombe kia World Cup, ching'aki etimu y'ense ya Kenya ya mioka ere amo netimu y'ense ya Burundi, ching'aki omogosera oyio akonye abwo ritang'ani anyorire boigo eyellow card ende ase ekemeneno kia egati y'etimu y'ense ya Kenya amo netimu y'ense ya Gabon, ching'aki bono omogosera oyio. Akagaire gochia kobora korwa ase ekeminio kia Bwankie, nigo atiari omwanchi omorigereri, agendererete korwa ase ensemo eyio ekambi y'eteam y'ense ya Kenya ya Harambee Stars ase ensemo yende eteam ya Black Stars ya Ghana yabete ense ya gatano korwa ase orogongo rwa Africa koenachera ribaga ase egekombe kia World Cup eh, chingaki yabwatanire amo ne chinse chinde buna chiria chia Morocco, eh, egati echitimu chinde chinyinge. Echio chia ena chiri ribaga ase egekombe kia World Cup y'omwaka bwe chirube na emerongo ibere na isano na emo etimu y'ense ya Ghana nebwate abagosori b'engencho sana egati yabo bagosire ase ligi chinene chinene ime ense ya Kenya eh, oise korigereria egati yabo na abagosori buna Mohamudi Kudus korwa ase ogosora ekilabu kia Tottenham Ee, nebwate abagosoria abange buna Thomas Partey okogosoria ekilabu gia Villarreal ime y'ense ya Bohispania. Egati y'abagosori bande abange, chitimu chinde chiane chiri mpaka ase egekombe kia World Cup ng'a mono etimu y'ense ya Morocco, etimu eria y'ense ya Misiri, chingaki nonya nabo chitimu chinde chigendererete korigia ribaga ase egekombe kia World Cup enyore buna ense gose orogongo rwa Africa ere ebwate ri amabaga ikomi yoka ye chitimu chigochi gosoa ase egekombe ekio kia World Cup. Tokorwa koruga gose orogongo rwa Africa tiga bane omwanchi omotegereri omorigereria ngoire bw'eyemo ase emo goika ime ye riraba ria Bulaya tosu ase ekambi y'etimu y'ense ya Bojerumani. Omwegeri omonene bw'egekosi gi'etimu y'ense ya Bojerumani omwegeri Julius Nagelsmann otebirie buna nare nokwegena omogosori Florian Wirtz okogosera ekilabu kia Liverpool nachie gokora ebiya ase amatuko aya are bosio neba amaiga y'omogosori oyio koenderera korigia egori maiga y'ogososia ekilabu kia Liverpool Ase chisilingi chimilioni chipaundi emia eyemo chingaki asoe ase ekilabu ekia Liverpool, korende omwaigeria Julian-Julius Nagelsmann otebirie buna nare nokwegena buna Omoustralian achake gokora ebiya ase amatuko aria are bosio. Nigo akwanete aya iga abwo igoro, Chingaki etimu eyio y'ense ya Bojerumani igachande koiroberia gosiba ekeminio kiabo kie rituko ria rero, chingaki etimu eyio erache kobekana biara amo netimu ya Northern Ireland ase ekeminio kiabo gi'okorigia ribaga ase ekombe kia World Cup, Goikera bono nigo mogosera emenga y'ogosoa ime y'ekilabu kia Liverpool korwa ase ekilabu gia Bayer Leverkusen. Tarakonya konyonsia neba n'egori eyemo neba y'okobwatanania bw'ebiminto kianda ase eligi ene ense ya Boongeresa amo ne eligi eria ya UEFA Champions League, chingaki omogosera oyio ataranyonsie gori na tarakonya konyonsia goikera bono nigo. Lakini korenge ng'a omaigereria Nungilsmann nare nogoikena nomogosera oyio nache gokonya. etimu ya Liverpool naende buna etimu y'ense ya Bojerumani chingaki bono, omogosori oyio agenderete gwakerwa egoko amo nomoigeria oyio Julian Nagelsmann. Nagelsmann oyinswe koinyorwa ng'a amasuka amatusu amatuko amaiga nigo arenge omoigeria bw'ekilabu gia Bayern Munich ime y'ense ya Bojerumani na amaiga y'ogosoka korwa bono agasoa ase chingoba bene chikoyegeria etimu y'ense neya neya Bojerumani gose ase agenderete gochia koyeegeria etimu eyio. Chingaki echi echio gosoa ase ekambi y'ekilabu gi'ense ya Brazil, eh, ase etimu y'ense ya Brazil omwegena omwene bw'egekosi ekio Carlo Ancelotti nigo are nokwegena buna nachia koyeraa etimu eyio yaye ya Brazil korikia amachibo are amaya ase egekombe kia World Cup. Aiga ameka naende etimu eyio ekwenerete ribaga ase egekombe kia World Cup. Ee, omoika rigiyo nigo asoa ase eka engoba bene y'okoyeegeria etimu eye ya Brazil chimotenyo gatano omwaka oye iga obere akoyeraa bene ase yabere gogokora ebiya ase eminno o o na nare nokwegena nache ogokora ebiya. Omoika rigiyo iga eh, nere Carlo Ancelotti omoibori bw'ense ya Boitalia nigo are omoika rigiyo omotang'ani korwa ase ri isiko ye riraba ri'ense ya Brazil Ase enchera eyemo y'okoyegeria etimu eyio ase goikera bono iga are omo- omonto orure isiko omotang'ani koyegeria etimu y'ense eyio ya Brazil, naende nare nokwegena gogochia koyeraa etimu eyio ngokore buya ase ebiminano. A- onga orenge naraiyie omwanchi omorigereria korwa ase ebiiti a- ao aye nakwarigeanete ase rituko riria rero, okorora ng'a amang'ana taiyo mange rero, gekorenganiwa buna chiligia chire ase omotimoko, naende ebimino toruete ribaga bikorekane na ebimino bie chinse, chingaki chinse chigasane koeroberia gochia ase okorigia amang'ana Gose amaboko ase egekombe kia World Cup, eeh nkorenge ng'a gwansire eike gocha bono gochia korenda na tore ase chinchera chiaito chia kawaida ase togochia gotwara amang'ana amange kegima kegima kegima, tochia gochia gokwana chigosoria chiaito naende ninchi okonyara ginkoba ebi nkoretera abageni ao ao ase omoroberio iga ntochia gokwana igoro ya chigosori ao ao abwo torachie gokora nabo chinkwana. Buna enchera eyemo ya ogochia gokwana naende mono ko gosansa buna na chigosori chiaito erio tomanye ng'a. Naro riria agendete ase ebitii biaito, igo omwanchi omorigeretie gosuka are. Genda kwa bwati egetabu ase Nick Radio buna ase omotandao o YouTube buna ng'a okomanya botambe, nyara go subscribe nario ebinto buna ebi mbio bikonya gogoetera. Igo nario toranyanyare togosuka ase oboamo gochia bosio. Eh, nkorengi ng'a goika eike egocha, erieta riane nigo nkorokwa Geoffrey Ng'ong'o, na omoroberi orenge ase embeo na abasae ne chigosori, ng'a nchere nkorere abwo ase bono, eh, twaumerane rituko ria Jumatatu eike egocha,